u lsienna xejn inqas. Fost l-oqsma li fihom insibu l-aktar pinzellati kkuluriti, ma nistgħux ma nsemmux l-ilwien, għax minkejja li fil-ħajja ta' kuljum nużaw l-istess ftit ismijiet, fil-verità, għandna bosta u bosta kelmiet għall-kuluri differenti. Ngħidu aħna bellumi għall-bej, lewn iżwiemel kannella, ċikkulata għal-lewn il-ħelu favurit tagħna, ekru għall-beige ċar u tgħam il-baħar kbir. għal aquamarine. Hemm imbagħad espressjonijiet li jiddeskrivu l-isfumaturi tal-kuluri. Ngħidu aħna baqri, qaddisin donnu tbajja' li nsibu fuq il-baqar. Bellaq, jiġifieri jkanġi minn kulur għal ieħor bħal meta l-ħawħ ibiddel lewnu meta jsir. U karnivalata, għal meta l-kuluri jkunu jistunaw flimkien. Ħafna minn dawn il-kelmiet għadna niltaqgħu magħhom fl-oqsma tal-biedja u snajja' oħra, billi jiddeskrivu kuluri li nsibu fid-dinja naturali jew immanifatturati bl-idejn. Imma qasam fejn l-ilwien ta' lsienna l-aktar li jixegħlu bil-kulur, żgur li huwa fl-idjomi. L-aktar fl-ilwien ewlenin bħall-aħmar, l-ikħal, l-aħdar u l-isfar. Sabiex nagħtu stampa aħjar tat-tip ta' kulur li qed nirreferu għalih, spiss induru għal nomi. Ngħidu aħna għall-aħmar spiss nużaw espressjonijiet bħal aħmar nar, aħmar peprin, jew aħmar skorfna meta nkunu rridu nenfasizzaw li huwa aħmar jgħajjat jew aħmar b'saħħtu. Għall-ikħal imbagħad, arana ngħidu ikħal nir, b'referenza għall-ispeċi ta' fjuri Indigofera tinctoria. Għall-isfar imbagħad spiss ngħidu isfar mewt għal min ikun tilef kull kulur u qorob lejn sietu. Ngħidu wkoll isfar l-ellux jew isfar l-ummija, żewġ espressjonijiet oħra li mill-ġdid jinqdew bid-dinja naturali sabiex jagħtuna stampa ċara tal-kulur li rridu nirreferu għalih. L-istess fil-każ tal-aħdar, billi spiss induru għal espressjonijiet aħdar ħaxix u aħdar bużbież. Min jaf x'aħdar sabiħ ikollu l-weraq tal-bużbież jista' jifhem għaliex inkejlu dan il-kulur bl-aħdar ta' din il-pjanta. Ma jonqsux ukoll espressjonijiet bl-abjad u l-iswed, li għalkemm xjentifikament mhumiex kuluri, xorta nistgħu ngħodduhom b'tali għal finijiet kulturali. Kemm għall-abjad kif ukoll għall-iswed għandna lista twila ta' espressjonijiet, forsi għax minn dejjem konna niddelittaw bl-opposti. Mal-abjad ġieli nqabblu l-karti u ngħidu abjad karti. Jew il-qoton, is-silġ, il-ħalib, il-fiġla u l-lift. Tal-aħħar mhix referenza għal-lift tal-barrakka ta' fuq jew xi lift ieħor, imma hija pjanta simili għal dik li bl-Ingliż insejħulha turnip. Anke għall-iswed għandna lista twila ta' nomi ma' xiex inqabbluh. Ngħidu iswed borma. Aktarx għal qiegħ mimli nogrufun li dari kien ikollha l-borma. Dari konna nduru wkoll fuq it-torok billi ngħidu iswed tork. Imma billi maż-żmien tgħallimna li t-torok mhumiex suwed u li m'għandniex niddistingwu bejn persuna u oħra skont il-kulur tagħha, illum nippreferu ngħidu iswed dlam, iswed faħma jew iswed tuta. Hemm ħafna aktar idjomi marbuta mal-ilwien. U kieku kellna ndurruhom kollha konna niktbu teżina sħiħa. Jekk mhux ukoll teżi. Nittamaw li b'din ir-rokna qsajra tajnikom ħarsa kkulurita tal-idjomi ewlenin li saħansitra jpaxxu l-għajn.